Ok, tutan kan zoh dingmi cu tulio a lar taktakmi, Kawlrampi a lar taktakmi AA ralkap Arkhan Army pawl, hmailei ah an ton dingmi piatana le an rak ton ciami thilrit piatana buainak fahnak le atu lio zongah an ton cuahmahmi thil pawl tlawmpal zapi nih theih lomi ka rak chim le amah belte a theimi kan tampi ve lai bantuk a thei lomi zong kha kan um lai caah khan thei lomi ca khan ka vun chim phot lai i cun hi hlan te tlawmpal new update ka vun chim ve si cun February ni siri ni hleili ni hin Volunteer karlak zarkhat chungah khin EE ralkap nih ralhrang ti lawng a nganmi panga an hrawh an thlak ti thawng kan theih cun sian ram chak lei i nginong maha mei tongphuai timi unau

Ok, mah vial kha siseh law kan bia chung luh hlan ah tlawmpal te ah vun chim ta ve ka duh mi cu AA kong kan vun chim hlan ah EAA kong hi a linsa taktak mi RFA BBC Kawlram media ngan kip nih an chim zapi nih tulen uar tak mi si hi kong hi a ruah lo awk that lo ca khan ke mani sot kho to ka vun chim lai cu hlan te ah ka vun te ta du mi cu a Facebook hi Facebook chungah hin active nak biatak te ka vun cawl cang na kum khat luklak a si. Mah chungah hin follower khi thongkhat le zathum hrawnghrang lawng si rih. Hi kum khat luklak biatak te ka active ah hin follower he a tlawm ngai. Zeicah te cun Laimi hi Facebook kan hmang ngai ko. Amah belte ka video ah like le follow le Khua men in thazaang a ka pemi nan cungah kaa lawm i sar nan tuahmi lai le khua men nan ka pekmi cung kaa lawm tuk. Amah belte aa follow hi a tlawm. Zei ruangah ti cun Facebook biatak te ke aktiv lai hrawng te khin YouTube channel kawl holh in ka chimmi ka dermi a um i atu hi kum khat le thlaruk hrawng an si. Video upload ka tuah lonak thlali hrawng si cang. Zei ruangah ti cun Facebook lei kha atu Laiholh in chimmi Facebook le kha ka vun focus deuh caah khan mah cucu YouTube cu kum khat le thlaruk kum khat le cheu lawlawng a si rih ka dernak sihmanhsehlaw subscriber thongli le zanga a si cang. Mah cucu ka YouTube ahcun video upload ka tuah lo nak thlali hrawng a si cang. kum khat le cheu hrawng a si i khati khan video kha ka hei upload sawsawh ko e advertise cawng nia zong zeihmin ka tuah lo facebook zong ah tampi ka sar lo ka tuah lo nain subscriber kha thong li le zangam phan cang thong nga tling der cang monetize sen zong zei po tlam tling chim duh mi cu a Sipuazi cun kan tuah lo nain kha bantuk laisau subscribe ti thazaang vun pek kha kan philhsual a ti caah khan a remind bantuk in vun chim ṭhan. Zei ruang ti cun ka video paoh khan lai laisau le subscribe kha rak kan pe ve law rak kan bawm ti kha ka chim theng lo caah khan a zohtu thazaang pek a ka duhmi hawi le zong nih nan philhsual a tiah a remind pek bantuk in ka vun chim pah i cun ka video hi Facebook hi khuachel ahcun vun active lo zong a fawi cu ruangah kha bantuk caan zong ka video zoh na duh sual ahcun follow tu paw ka rak tuah cia lo cun a hlei in kei hi new ka chim lo a tuan bia la keimah nih thei kho tawk lai general no lai deuh si ca kha bantuk paw zo ho min sin a hlei in follow la like la share la subscribe te kha rak philh vel ha ti kha tu som kan duh um

Arkhan tiah auh si Rakhitta Lainsin, Arkhan, Yakhain tiah auh si i Yakhain Kala timi kha an um ve. Cu hna miphun nih an i chim venak cun hlanliopi Kawlram ummi kan si ram kan nei ti kha si. Cucu zeitluk in dah a buai ti cun thongkhat cakuat li nih khan fak taktak in buainak aa thawk cang. Li nih a fak taktak in a buai. Mah nih cun Thonghnih kum hlei hnih zong a fak taktak an buai thonghnih kum hlei sarih zong ah vawlei pumpi thein thonghnih kum hlei hnih hlei sarih ah an buai. Ai ni le thla le sining pawl kan chim ahkhan a rauh tuk lai caah cun chim duhmi cu desi tin Yakhai nih fak taktak in buainak um i, matucu li hnih zong ah cun

hi an tuanbia khi atu kahdohnak dih hnu men ah khin zeitin dah a phi sin le timi kha a buai ngai khakha RFA te pawl zong nih khin yakha buchun min hna kha an hal mi kha si zeidah a pet na ti cun hi hna miphun hi an ram ah an um tikah kahdohnak a dih tikah Rammi sinak pe hna selaw nai ngantaa hmanh pumpi nan pek hna si cun pi ne ma zeimaw kha a hau ve cang. Nai ngantaa a phit le khai me a ti i buchawtthum men hna nih rammi sinak tiang an pek hna lai a ti si ahcun rammi an si ahcun ram ngei sinak kha an hau. Ram ngei sinak ding ahcun ziakhai na kan ram kha a cuh ding si. Chim duhmi cu Tutan i kahdohnak a dih tikah fak taktak in piahtana phisin ding a ngei. Cu lawng hlah, mah hlan te tlawp ah kan zoh rih lai. Atu le sii kahdohnak lio zongah hin Yakhain ralkap chungah khin ralhrang ha ṭangpi in sipuazi a tuahmi le aa a vaivuanmi ralkap an tampi ti kha zapi nih theih lomi si. Cucu anmah Yakhai minung hrim zong ka hal hna, anmah zong nih nanmah Laimi bantukin kha bantuk a vaivuan a sual min tampi in te. Cucu a thil a cangmi taktak data khan pawl kha ka hal hna. Chim duhmi cu annih khi kut new pawl lawng khazapi sin an chiah i Zapi nih theih awk a rem lomi paoh kha a thupmi a si. Chim duhmi cu khatalei cun an zer zong a si. Cu ruangah cun zapi nih ayaka in cun ṭawng cu ti khat khin an an ram an lak dih ti an thih zat zong thei hlah. Anmah chung i ralhrang ah ṭang i sipuai i tuahmi zazat zong thei hlah. Anmah le anmah karlak buainak zong an thei hlah. Ka hlan vialte an pit hna vialte zong kha thil tampi. Cu ruangah tlawmpal te update tuah ka duhmi khi a si.

Miphun tampi a rak hlah hna ti a si. Maramaci hei ti te hna khi an um i kha hna pawl cun Pashi, Malay hei ti bantuk te pawl zong kha miphun tampi an rak um ti a si. Mah cu chung ahcun za le sawmthum le panga lawng kha cohlan a si i Anmah Yakhaingkala kha kha hlanpi i thongkhat zukua ri nga hlanpi i a rak um cang vemi kha kan si ti si. Anmah nih an i chim ve nak ahcun Yakhain ram khi anmah kha um hmasami dawhdang khan i chim ve tikah an tuanbia khi biatak te dawi le a al kho a le a tei kho tei ding dirhmun khi a si. Cu ruangah an tampi i kula tamaka tiang nih khin

Minsaw mung kha Kawl siangpahrang nih a tuk i Bangladesh lei ah a zaam. Mah ti hnu tongkhat zariat kul le nga Mirang pawl an lut i khati khan Yakhain siangpahrang kha a lut i khati khan Yakhain pawl kha an um ti khan Yakhain kala nih khan an lak ve. Chim duhmi cu tuanbia kha a seuṭhuai taktakmi thil kha an nei. Cuticun Yakhain kala nih khin Thongkhat zukual riatriat meithla nih hlei tum hoi na ahcun minung thong nga leng Yakhain khua bakha an kuh le fak taktak in an khangh an duah ti a si. Khati te hna khan tuanbia kha a va siau ngai. Chim duhmi cu Yakhain hi fak taktak in an ram chung lila ah dohtu zong an nei i kha bantuk lungfahnak ruang zong ah a si kho men. i Yakhain kong he pehtlai in theihchap na duh cun ka YouTube zong kan ka chimmi um i uh, Yakhain cu Kawl nih zeitik dah atu ke lak i Yakhain siangpahrang ho dah si ti te hna zong ka ka chimmi um i zoh duh cun zoh khawh ṭhiamṭhiam si chim duhmi cu Yakhain piatana hi uh, a fak ngaingai mi thil khi si tongkha cu kua li sri hlan zong ah khan uh, khati khan Yakhain khua tampi kha Yakhain kala nih an chuh hna ti a si. Cuticun Yakhain kala zong kha fakpi in an i zuam i ram kip le vei kip ah khan, community kip ah khan warahphenh kha an tuah ve ti kha anmah cu khin Persia khi a fak taktak i a tam ngai. Hi cucu zeitik men ah zapi sinah an chim i an langhter lo, an thuh pengmi a si. Anmah chungah fak taktak in, anmah arkhan army chungah fak taktak in lungngit lonak a um pinah khikhi an ram chung ummi yakhan kal ah khin ah buainak fak taktak khi um. Cucu piatana cu kahdohnak a dih tik zongah an caap hreisia fak taktakmi, thil ngan taktak, phurrit taktakmi an liang cung a taangmi si. Cucu te cu update vun tuah ka duh. I an ni thla le vei deuh pawl vun chim ahkhan cun ahar zong har i ca te pawl kha vun i zoh a haumi si. Amah belte theihchap deuh le zumh lonak deuh um ahcun chim khawh ṭhiamṭhiam si. A ni le thla tiang zong khan an min tiang zong khan chim khawh a si. Amah belte chim ka duhmi tu cu Yakhain hi hreisia tampi tuk a ngeimi arnak fahnak dennak chungin lungfahnak mitthli le cangrelnak in a dir ruangah a ṭhawnmi zong kha si i zapi nih kan uar tukmi zong kha si cu ruangah lungdong ding le ṭih ding zong um lo mah le tawk in piatana ngei ciomi si cu ruangah zapi zeihmenh Yakhain kong ah thinphan tuk awk, ruah tuk awk um lo. Piatana he biatak te a cawl ve mi an si ti kha amah vialtu kha si sehlaw tam deuh ka chim ahcun a sau tuk lai ca. Yakhain he pehtlai in atu zong ah buaibainak fakpi a ngei ve mi amah ramchung lila zong ah ralhrang he pehzulh in sipuazi zong a tuah ṭi mi le misual tampi an um ve i cun Hi kahdohnak a dih tik zongah pehtonah phisin dingmi tam taktak a lu cungah a liang cu a ngei vemi si ko ti kha vun chim ku duh. Leiluak in Laimi nih Iakhain kha aa kan uar tuk hna ruang zongah khan vun chim ku duh ahcun Iakhain kong ka chim tikah khan a ka zum lomi um khati khan si lo. Laimi nih Iakhain kong theih loin an kong thatnak lawng kan chim i kan CNN, ACNF, kan Lai ralkap thangchiatnak lawng kan chim kan hmang kha ruang khan a hlei in yakhan kong khi update tuah ka duh mi si mi thatnak lawng mu an chung muru i piatana le an piatana mi nih phisin mi kan hmu lo i an thatnak le an teinak lawng kan hmu i kan nih vialte kan ruah mi kha zapi nih kan theih khawhnak ding ah a tlangpi tu in ka vin chim a detail tu cun vai chim ding a har in amah belte ditheli bak i theih na duh si cun Yakhain rammi khayam panga cu mih ne palei siri information vialte zong kha um ko ti kha vun chim pa ka duh ye ka lawm am hmailei zong ah

Ralhrang he ngingchia yi a la fak taktak in sipuazi he company he a dirmi si company tlangtlang a ngeimi si ralkap bak he anmah nih an tuah i mitucun anmah PNO ralkap bak in company riantuan cang a ran cang min si a thei lomi ca cu ruangah atu i le si i ralhrang a domi hi a tam nuang cun tam lo i chim duhmi cu PNO chungah buainak um tiah zapi nih an chimmi cu khan anmah phin au khi cu ralhrang sinah kahdaihnak a la cangmi kupain piathang khun ralhrang nih pek cangmi an si mi cucu kupain piathang khun an ngah i cozah ralkap he sipuai a tuahti mi company he ba he ngia he a thu mi an si pin au ralkap a tuan mi zong lai min tampi PNO ralkap ti tikah company ralkap mu cu ruangah a thei lomi ca update ka vun tuah PNO zong hi ralhrang sinah u upa au cheu khun ya data ka chim lamang cang cu ruangah cun a khuaruahhar awk um lo Anmah ralhrang a dohmi phu ralkap taktak zong khan um ve ko lai nain anmah chung zong khan kha bantuk khan um lai. Cun pakhat te ka lung a vun chuak ṭhan i uh, Burma ringcia zong khan i chim lo tiah ka hal minung hi Kawlram hi phu a tam kho taktak raldo nak le ka nak phu hi tam tuk chim cawk selaw amah belte cu theih dingmi cu Burma ringcia kha cu um, Vei bantuk sawsaw an si. Nichia sokṭa sawsaw bantuk a si. Ram kip aa pehtlaimi zeitikmah ah ra an do le lo. An rumral, an ral a, an i tlerkhawn ning le step lawnglawng kha si lai. Ciat chin i bantuk an si timi te kha update vun tuah chap u duh. Burma ringcia kha atu noi uṭu hlan hi zong khan a vun lar taktak nan zeihmanh an tuah le lo. Hmailei zong ah UNO bantuk an si lai timi te kha vun update tuah ka duh. Okay, si pa u kong kha tlawmpal te ka vun lak ta la. Pa u hi an ni hi aa ngingchia yi hlanpin aa arak la cangmi an si. Zeitik dah an vun lak kha pa u ngingchia yi lak kha aw. Annih khi kua kua si loin aa rit kua si loin annih in paimi khi sisai miu ni le hupung le pinlong mikiki myu pathum pek in anmah te kupan pe thang kun um min sim cu cu phiet au timi pa u cho kora rang ha rena tuan mi si poi tu mi company tlang tlang ha thu der min si an ra kap atu i ra rang ado tak mi phian ne e phiet e pol hi cho an ra kap zong chen tam ri lo chu long lo in pakhat um ri um PLA timi kha CPB si Burma Pi Communist Party Communist Party Burma timi Burmapi Communist Party thongka zukua thum kua bu chiah ong san telin an rak terh mi Kawlram kahdohnak phu ah a chan a sau bik mi si PLA zong kha an um kha zong kha zapi thei lo mi cu cucu PLA cu Sianram vialte hlanlio piin a rak khontu hna phu kha an si. Cu ruangah PNO, PNLA an pawt zongah khan Nyingchen Yila Ciami an si. Cun PLA an si zong kha PLA zong kha hlanlio pi rak um cangmi an si. Cun a dang tete RCSS hei ti bualtu pawl kha cu Siantat pawl kha an si um ciami lawng ti kha an si ko ti kha tlawmpal ka lung ah a vun chuah cah khan update vun tuah chih ka duh. Thank you for watching. Next time ah kan talk ṭhan te hna lai.